Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, ydych chi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r meddywedd i gyfeithi oddi o'r Saesneg i Gymraeg. Felly, os ydych chi'n yn mochleio i'r pregell ar gyfer yr edl, sef fan yma, yn y Saesneg, translate, Ac wedyn en 2 ec y, fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn modlio i'r bygell ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn edrych ar y cod taddiad fan yma. Felly nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i greu yr is becyn neu is llyfrgell i cymwysio y treigliadau ar y llinell saith yn yr un fel wedi ei wneud ar gyfer yr gyntaf ar ail is Begine, sef yr geriadur ENEC ac hefyd yr llyfrgell i ailddodoli y geriau ec y. Ond, dwi'n meddwl, yn y tro hon, yn y trach na gwneud hyn yn waith law, gyda ni yn defnyddio y sgript cyfansoddwr, rydyn yn gallu datblygu hwn i hunan symudolleiddio neu hunan weithredolleiddio yr holl rhywbreddiad o greu yr is-becynnau neu is-llyfrgelloedd fel swyddogaeth ychwanegol i mewn yn yr sgript dechreuo ffeiliau fel y gallwn ni yn ei defnyddio yn y dyfodol i wneud y gwaith o greu is-llyfrgelloedd neu is-becynnau yn haws tra fe byth. Nawr, dyn wedi ychwanegu adoddiad ar llais 5 i ychwanegu swyddogaeth i mewn i sgript starter files yn y Saesnig i hunan symudolleiddio y caead o is Llyfrgell Lloyd. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i fortio i mewn i'r is Llyfrgell ar gyfer yr eddyl fan yma sydd yn cael ei datblygu, sef yr cyfeithi en doi ec y ac wedyn union i'r isbiciall ar gyfer uh, machnatwr ac wedyn yr enw o'r machnatwr enwedig ac wedyn fan yma mae gyda ni yr

eddyl, cyfieithu AN 2 ec y, ac wedyn, pan mae'n ein cyrraedd hyd at y cyflwr lle rydyn ni'n gallu ei uchlwytho i'r cadwfeydd ar-lein, rydyn ni'n gallu dros alysgrifio yr ffeil cod taddiad fan yma ar gyfer yr dosbarth dechreuo'r ffeiliau, sef yr hwn fan yma i mewn i'w brif pregell go iawn sydd yn y cewllad fan yma dan yr pregell uh, catref y defnyddiwr ac wedyn PHP ac wedyn yr enw o'r pecyn sef dechreu'r ffel neu tri o ffeliau, ac wedyn yr is-package src i'r fel fan yma. Ond, yn unig, pan mae'n ein digon wastad, neu digon wastadol i uwchlwythio i'r cadwfedd ar-lein. Nawr, os ydyn yn golygu yr ffal fan yma, rydyn nhw'n gallu mewn ysod rhestr o bethau i wneud ar gyfer yr sgript dechreuo ffeiliau fel hyn. Nawr ar y brig o'r ffael, mae gyda ni y rhestr o bethau i wneud yn yr pecyn dechreuo ffeiliau.

Ac y mae'r yr gwellhad o'r offeryn i gydnoddwyr gyda'r yr datblygiad o'r gyfeithi AN 2 ac y yn rhanbarth naturiol o'r rhwbleddiad o'r datblygiad. Felly, dwi'n mynd i barhau i gynnwys yr Recordiad o'r datblygiad o'r pecyn dechreuodd felly union yn yr fideo hwn. Os y fyddwn i i adael yr am newidiau yn yr dechreuodd felly, ond i parhau dim ond gyda'r datblygiad o'r cyfeithi AN 2 ag y, fe byddai'n un colli y cyfle i gwellai yr offeryn drai o ffeliau, ac yn yr hir tymor, fe fyddai hyn yn achosi fwy o waith i'w wneud, ond os y fyddwn ni'n adael yr recordiad o'r fideo anglyn ar eddyl cyfeithi AN 2 ega, ond yn hytrach i dechrau y fideo ar gyfer yr dechreuo ffeiliau, ac wedyn ar ôl yr cwblhad o'r amnewidiau i dychwelyd i'r recordiad o'r fideo ar gyfer yr cyfieithu AN 2 eg y, dwi'n meddwl fe fyddai hyn hefyd yn achosi gorfod o waith oherwydd y cymhlethdr o'r rhybleddiad. Felly, ar gyfer yr rhesymau hyn, dwi'n mynd i Parhau gyda'r er datblygiad o'r pecyn, dechreuo'r ffeiliau, imiwn yn y fideo anglyn ar datblygiad o'r pecyn, gyfeithi EN 2 ec y. Felly, anglyn ar bethau i'w wneud yn yr pecyn, dechreuo'r ffeiliau, ar y brig yn gyntaf, mae gyda ni

dyddiad nesaf yn yr saith prawfholiad. Mae angen i newid prawf un i'r enw o dosbarth. Mae'r hyn yn wach sydd yn bwysig i'w trwsio, ond ar y fymont ar gyfer yr rhaidau o'r pecyn gyfeithi AN2 ECA Dwi'n meddwl nid ydy hyn yn hollol perthnasol ar y foment, felly dwi'n mynd i symud fe ar y brig o'r dodedau ar y gwelod o'r rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Nesaf ynglyn ar yn yr fel darllenwch fi, mae angen i mewn ysod hyfforddiannau ychwanegol. Unwaith eto, Mae'r hyn ddim yn uniongyrchol yn berthnasol ynglyn â'r dyddiad nesaf i amnewid enw a gefyr yr becyn hwn, dwi'n meddwl mae'r hyn yn y blaenoriaeth yn isel iawn. Felly, dwi'n meddwl yr amnewid sydd yn uniongyrchol yn berthnasol ar gyfer yr datblygiad o'r pecyn cyfieithu AN 2 ag yr ar y foment hon yw mae'n angen rhyw swyddogaeth i greu is-llyfrgelloedd ar gyfer y pecyn gyfredol. Felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen i fod rhyw fath o rhwng wyneb. i holi y defnyddiwr ynglŷn â'r is-llyfrgell, er enghraifft, yr enw o'r marchnad tor, yr enw o pecyn, ac wedyn i alysgrifio y cod tadiad pan mae'r er, cod yn barod i'r prif pregell go iawn gyda'r hyfforddiannau ynglŷn â beth i wneud. Nawr ar y gwelod o'r ffael, os dwi'n yn dido mewn y disgrifiad ar gyfer yr amnewid hwn, ac wedyn dwi'n yn gallu creu rhyw fath o rhyngwyneb i holi y defnyddiwr ynglyn â pheth i'w wneud fel hyn. Felly nawr ar y ochr chwith, yn gyntaf ar y llinell 270 mae gyda ni y ffwythiant i ddatlen y llinell sydd yn holi y defnyddiwr, da chi'n eisiau creu is-begin newydd dan yr pregell Marks Natur ac mae'r ffwythiant yn rhoddi yr ymateb i'r amrywiolyn doler L ymateb ac wedyn os ydy'r yr amrywiolyn doler L ymateb yn wag i anfynodi fe i fod

yn y Saesneg packages.org, ac wedyn ar y llinell 275, yr hyn yn dod o hyd o'r enw'r o'r dosbarth ac hefyd yr enw'r o'r ffel codpardiad ar gyfer y dosbarth drwy'r yr ffwythiant ar gyfer yr mynegedau rheolaidd yn ychydig yn cymleth fel hwn, yn gyntaf yn y drachta defnyddiol, yr ffwythiant arferol, sef P, R, eg, eg, ac wedyn alysod, yr hyn yna'n defnyddio P, R, eg, eg, alysod, galw yn ôl. Felly mae'r hyn yn cymryd y tri parametr yn gyntaf, mae gyda ni y mynegiad rheolaidd fel arfer. Mae'r hyn yn cyffelybu i unrhyw fach llithrin ar gyfer dim ond yr un. factor trên sydd yn ei blaen dodwyd gyda'r ail dechreuad o'r llinell neu'r yr cysylltnod ac wedyn yn yr al parametr mae gyda ni y ffythiant galw yn ôl gyda'r y un parametr ar gyfer yr llinell

trydydd parametr, mae'r hyn yr llinell sydd yn cael ei mewnbynwyd i mewn i'r ffwythiant ar gyfer y PRA eg alysod gyda'r y galw yn ôl, ac wedyn yn yr llinell hwn, sef doler L dosbarth 1, yr hyn yn defnyddio yr ffwythiant PREG eg. alasod cyffredinol i odynnu mas unrhyw cysyllt nod. Ac wedyn, rydyn ni'n yn allfynnu yr enw'r o'r marchnad tor, y pecyn ac hefyd yr enllewsiad o'r fel cod tardiad ar gyfer y dosbarth. Ac wedyn, rydyn ni'n unwaith eto yn ymholi y defnyddiwr a ydy hyn yn gywir ac wedyn os ydy

Nawr, mae gyda ni yr ymholiad a dych chi'n eisiau ei greu i sbecyn newydd dan Magnatur ac dwi'n mynd i pwyso ar yr botwm dodiad i derbyn ydw ac wedyn mae'n yn ymholi a tolwg mewn bynnwch yr enw o'r Magnatur a dwi'n mynd i mewn byn ni rhywbeth fel hyn ac wedyn atolwg mewn bynnu yr enw o'r pecyn ar ôl yr blaen slaes, ac rhywbeth fel hyn. Ac wedyn, mae'n e'n allbynnu uh, data neu manylion ynglyn â'r is pecyn newydd. Ac wedyn mae'n yn, yn ymholi ydy hyn yn gywir ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddiad i derbyn ydy. A dyna ni. Dyma yn neges iawn gyda'r dwbl y bychnod. Nawr, rydyn yn gwybod mae'r y cod yn gweithio yn iawn hyd at y llinell 286. Felly y cam nesaf yw i greu yr ffel angenrheidiol ar gyfer y dosbarth hwn, sef y ffel gyda'r yr cod taliad ar gyfer y dosbarth ac sydd eu hunain gyda fe yr un enw fel yr dosbarth, felly os ydych chi'n yn edrych yn ôl i'r llinell 89 yn yr un dosbarth, sef y dosbarth o dechreuo'r ffeiliau, fan yma ar y llinell 89 ydyn yn creu y ffel codtadiad ar gyfer y dosbarth hwn gyda'r enw gofod

yr hyn yn gallu creu ffwythiant arbennig ar gyfer hyn, fel y caffew ei al defnyddio oedd oedd lleoedd eraill. Fel hyn, yn gyntaf dwi'n creu y ffwythiant newydd gyda'r enw creu dosbarth PHP ac im yn yna fe dwi'n yn rhoddi yr anwolion o'r yn gyntaf yr enw o'r machnatwr ac yn al yr enw'r o'r dosbarth ac wedyn dwi'n mynd i alysgrifio'r y holl ranbarth ar gyfer y cod fan yma i mewn i'r rhagod, sef yn y dirwedd, dim ond fel cyfamserol, fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i dileu y holl ranbarth oddi wrth y ffel fan yma. Nawr mae gyda ni dim ond yr ffwythiant i creu y dosbarth PHP. Wedyn mae angen i ni i creu yr datganiad o ffwythiant fan yma, sef creu dosbarth PHP ac wedyn y parametrau, sef yr farchnad to ac wedyn yr enw gofod. Nawr, yr hynna'n gallu lido mewn neu darllen mewn y gymwysiad o'r ffeil gyfamserol fel hyn yn y rhagod. A dyna ni. Nawr, oherwydd rydyn ni'n yn defnyddio rhaglenni gwrthrych wynebiedig, PHP, pan rydyn ni'n yn galw ar yr rhywbeth fodd o'r un dosbarth, fel yr un fan yma, i greu y dosbarth PHP, mae angen i galw fe gyda'r er gwrthrych hwn yma, fel hyn. A dyna ni, nawr os ydyn yn, yn eich ffeil, ac wedyn yn dychwelyd i'r llinell gorchymyn, ac wedyn alfredig yr gorchymyn ar gyfer y cyflwr, imiwn yn y meddalwedd cyfansodwr, ac wedyn alfredig yr gorchymyn cyfansodwr gyda'r dywylliad cyflwr, fel hyn. Nawr mae gyda ni yr neges gwach sydd yn dweud gwach yn defnyddio yr amwolyn dolar hwn yma pan nad yw e yn yr cyd-destun gwrthrych ac mae'r uh, gwall hwn yn digwydd oherwydd pan rydyn ni'n yn edrych ar yr dagyniad o'r ffythiant cyfredol, mae'r hyn yn ffythiant sydd yn cyhoeddus ac yn an ymysgogol.

Mae yna ffyrdd gwahanol i ddatrys y trafferth hon. Y gyntaf yw, rydyn yn gallu creu y ffwythiant fan yma rhedeg, un sydd yn ymysgogol, neu nid an ymysgogol, fel hyn. Felly nawr, os ydyn eisiau i galw ar y ffwythiant i greu y dosbarth PHP. Fe ddyla hyn yn gweithio fel hyn. Felly os rydyn yn mewnbynnu yr un gorchymyn fel o'r blaen, sef cyfansoddwr gyda'r er dywisiad cyflwr, dyma'r yr un neges fel o'r blaen. Felly dwi'n yn dychmygu Ar y tro hwn, y rheswm yw oherwydd os ydyn yn edrych ar yr ffel gosodedig uh, cyfansoddwr.json, pan ydyn yn galw ar y sgript, ydyn yn galw arno fe fel ffwythiant an ymysgogol, ond nawr os ydyn yn, yn troi ar dwbl gwahanod sydd yn cynrychioli yr rhywbeth ffordd an ymysgogol i'r yr cysylltnod ac wedyn yr awyddnod yn fwy nag sydd yn arferol yn cynrychioli yr rhywbeth ffordd gothrych neu neu enyddiadwyd. Felly nawr os yr un yn equip y ffeil ac wedyn yn alrhedeg yr un gorchymyn, Nawr, mae gyda ni y neges gwall oddi wrth yr cystrawn ni o'r ffel gosodedig, cyfansoddo'r JSON, oherwydd mae'n debyg nid ydy'r yr symbol ar gyfer yr rhywbeth ffordd o'r gorchull yn nilys, felly mae angen i fod yn chwythiant an ymysgogol, fel os ydyn ni eisiau i'w redeg fel sgript union yn y cyfansoddwr. Felly, os ydyn dychwelyd i'r datganiad o'r ffythiant redeg, fan yma, felly mae angen i ni i adfer yr arwydd R yn ymysgogol, fel hyn, ac wedyn ar y llinell lle yr hyn yn galw ar y ffosiant i greu y dosbarth PHP, yr hyn yn gallu creu yn y ddeuddiad o'r dosbarth fel hyn, fan yma ar y llinell 90, gyda'r yr arwydd R newydd, ac wedyn

pwynt PHP fan yma ac hefyd ar gyfer yr ffal gosodedig hefyd os ydyn ni'n yn ychyb fe fel hyn ac wedyn os ydyn ni'n yn dychwelyd i'r llinell gorchymyn ac yn al rhedeg yr un gorchymyn ar gyfer yr cyflwr a dyna ni nawr mae'n gweithio ond dyma'r yr al fodd i datrys y trafferth hon. Y trydydd modd yw i datganu y ffythiant i greu y dosbarth PHP fel un sydd yn an ymysgogol. Fel hyn, mae angen inni i mynysodd yr awdd ar

Nawr, os ydyn ni'n yn ecip y ffeil, ac wedyn os ydyn nawr yn awredig yr gorchymyn, fel hyn, a dyna ni, mae'n gweithio hefyd. Ac dwi'n meddwl mae'r trydydd fodd y gorau oherwydd gyda'r yr bodoliaeth o dim ond yr un yn y deddiad o'r ffythiannau rhedeg ar creu dosbarth PHP, fe fyddai hyn yn arbed ar y defnyddiad o'r cof, sydd y fyddai cydroddi i'r effeithlonrwydd o'r perfformiad o'r meddalwedd, na'r mae'r is-lefygell dechreuo'r ffeiliau yn gofyn. A ydych chi eisiau i greu is-begin dan yr pregles Macna Dŵr ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddiad i derbyn ydw. Wedyn mae'n gofyn atalog. Mi ymbynnwch yr enw'r off Macna Dŵr ac fel arfer mae hyn fel hyn ac wedyn atalog. Mi ymbynnwch yr enw'r o'r becyn ac dwi'n mynd i mewnbynnu cymwysio treigliadau, cyswllt not ac y, ac wedyn gyda'r yr manylion a sbenwyd ar yr terfynell, mae'n gofyn y ydy hwn yn gywir, ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddiad i derbyn ydy, na'r a wnaeth yr ymdrech yn creu yr cortadiad PHP newydd, wel, dyma'r yr enw'r o'r ffel fan yma, gyda'r y llwybr berthnasol, felly os yr un yn morlio fan yma, sef i newid y cyfeiriadau i'r marchnatwr,

Wel, ni creodd yr amresymeg yr ffael yn yr cyfeiriadr fan yma, oherwydd ni creodd y cod ar gyfer y pregeth newydd i gynnwys yr ffael newydd, felly mae'r hyn yn angenrheidiol cyn y galwad ar yr ffythiant i greu y dosbarth php.

o'r is-bregeth ar gyfer y machnad tor neu enw o'r machnad tor dan yr is-bregeth machnad tor neu Saesneg vendor os nad yw ei yn bodoli i'w greu ac unwaith eto ar gyfer yr pregell gyda'r enw'r o'r pecyn dan y pregell gyda'r enw'r o'r machnad tor ac wedyn dan yr enw o'r pecyn a ydy yr pregell SR ac yn bodoli, os nac ydy, i greu. Felly, oherwydd mae'r er enw o'r pecyn yn gwahanol i'r enw gyfod neu'r enw y dosbarth, sef gyda'r y gyntaf, mae'r hyn yn yr fachus rhenau gyda gysylltnodau ac ynglyn â'r olaf mae'r rhain yn diffyg y gysylltnodau ac yn ei rhwyll llythrennau yn ganmol rhwyll llythrennau, sef yn dechrau gyda'r a'r prif lythrennau ar y dechreuad o bob un gair. Felly ar gyfer yr ffysiant i creu y dosbarth PHP, nid ydyn ni'n ar y foment yn rhoddi yr enw'r o'r becyn imiwn i'r ffysiant fel parameter, efallai Mae'r hyn yn angenrheidiol. Felly ar y llinell 91, rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r yn rhoddi mewn yr enw'r o'r amrywolyn doler L pecyn enw fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu ei fenosod fel penamter yn y daganiad o'r ffysiant ar gyfer uh, creu dosbarth PHP fel hyn. Ar y pwynt hwn, dwi'n angen i pwyntio mas. Dwi ddim yn gallu cofio'r yr ffwythian neu neu'r allwedd area i gyd yn yr iaith PHP. Felly, dwi'n yn dibynnu y holl amser ar yr dogfenniaeth ynglyn â'r iaith PHP. Felly, ar gyfer hyn, Mae'r yr wefan hon yn eithriadol yn defnyddiol. Fan yma, yr hynna'n gallu llawrithio yr holl dogfennaeth ar gyfer yr iaith PHP yn y ieithoedd hyn, yn yr ffefrydaethau gwahanol hefyd, er enghraifft fel fel HTML unigol neu fel llawer o'r ffeiliau HTML gwahanol neu yn yr Ffibydaeth o'r fel HTML cyd wasgedwyd, neu'r yn yr Ffibydaeth o'r fel HTML cyd wasgedwyd gyda'r yr nodiadau defnyddwyr. Felly nawr, os dwi'n yn dechrau yr rheolwr pecyn syneptig, ac wedyn Os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr patrwm ar gyfer eich M ac wedyn golygwr neu wylwyr fel hyn. Mae gyda ni y canlyniad hwn. Felly, oherwydd dwi'n ar y foment yn defnyddio Cedi E, sydd ar y foment y rhynghwyneb greffig defnyddiwr cyfredol, dwi'n mynd i dywys fe, ac wedyn i nodio ar gyfer yr hyn sefydliad, ac wedyn i clicio ar y botwm i cymwysio, ac wedyn i fewn sefydlu fe oddi wrth y cadw'r fa, neu cadw fedd. A dyna ni. Nawr, os dwi'n yn dechrau uh, launchio'r ar gyfer yr dwys lein, ac wedyn os dwi'n yn archwil ar gyfer yr K KXM gwylwyr fel hyn. A dyna fe. Nawr, ar ôl ar dudalen hwn, dwi'n gallu llawritho fe fel hyn. Ac wedyn union yn yr KXM gwylwyr, os dwi'n clicio ar y dywisiad fel ac wedyn agor, ac wedyn union yn yr pregell llawrythiad, os dwi'n clicio fan yma ar y ffael, a dyna fe, nawr dwi'n yn gallu archwilio ar gyfer unrhyw awydd ar neu ffythiant oddi wrth y iaith PHP fel hyn, Er enghraifft, os dwi'n eisiau i archwilio ar gyfer gwybodaeth ynglyn â'r ffythiant sel enw fel hyn, a dyma'r er canlyniad, a dyma'r er cystrawn ar gyfer yr gorchymyn neu ffythiant, a dyma'r er enghreifftiau o'r defnyddiad, Felly yn ôl i'r ffosiant, cyn wneud unrhyw beth dwi'n meddwl, mae angen i ni i wirio y data cymwysfyd yn y parametrau. Felly, dwi'n yn gallu gwneud hyn trwy'r llinell ar y 271 lle rydyn ni'n yn allbynnu yr parametrau hyn i'r terfynach. Ac wedyn, oherwydd mae hyn dim ond am prawfholiad, rydyn ni'n gallu dychwelyd oddi wrth y ffosiant Felly nawr, os ydyn yn achub y ffel, ac yn dychwelyd yn ôl i'r prif pregeth ar gyfer yr ethol hwn, ac nawr, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn cyfansoddwr ar gyfer y cyflwr fel hyn, ac unwaith eto, Dyma'r allbyniad o'r iawn gyda'r y dwbl y bychnod, felly ar y llinell 256. Fan yma mae angen i ni i galw ar ffythiant i creu yr dosbarth PHP fel hyn.

1 doler L dosbarth 1 ac wedyn doler L pecyn 1 i mewn i'r ffwythiant i creu y dosbarth PHP. Felly nawr os ydych yn y cyfer ffel a gan alredeg, Unwaith eto mae gyda ni y neges gwach sydd yn dweud galw

A dyma'r yr enw o'r machnatwr, a dyma'r yr enw o'r dosbarth, a dyma'r yr enw'r o'r pecyn, felly mae'r rhain yn edrych yn iawn i mi. Nawr, mae gyda ni y cod ar y ochr chwith i barfoli ar gyfer y bodolaeth o'r pregethlu angenrheidiol. Ac wedyn, os nad ydyn nhw yn bodoli, i'w chreu, ac rydyn nhw'n gwneud hyn ar gyfer yr is-pregell magnator, yr enw'r o'r magnator, yr enw'r o'r pecyn, ac wedyn yr is-pregeth SREC ar gyfer y cod tarddiad, ac wedyn rydyn yn gallu creu yr fel cod tarddiad PHP i mewn yn y is-pregeth SREC. Ond fan yma, dwi'n meddwl mae angen rhaid ar gyfer yr parametr acwenegol, sef yr parametr o'r fath, sydd yn cael ei amwallu, er enghraifft, i prif fel hyn. A wedyn, pan ydyn ni'n yn galw ar y ffwythiant i creu yr dosbarth PHP ar gyfer rhyw is-begin oherwydd nid ydy hyn yn prif, rydyn ni'n gallu gwybod i creu y dosbarth dan yr is-bygell ar gyfer y is-begin fel hyn.

os ydy yn proffoli o'r fath, nid yn brif, fel hyn. Nawr, os yr hyn yn achub y ffeil ac yn alwredig y gorchymyn, Nawr,

pecyn yn yr enw gofod i cymwysio pregledau ec y. Felly mae pob dim hyd yn hyn yn edrych yn iawn. Nawr, os rhywun yn bollio i'r pregles ar gyfer yr enghreifftiau, ac wedyn os rhywun yn golygu y serch prafholiad fel hyn,

Prawf holi fel hyn. Mae gyda ni y neges gwall oherwydd nid ydym ni wedi ei ychwanegu i mewn yn y ffel gosodedig sef cyfansoddwr.json ar gyfer yr hunanllwythiad fel hyn. Nawr, os ydyn yn gwneud hyn, ac wedyn os ydyn yn ychydig y ffael, ac wedyn os ydyn yn al rhedeg, Mae'r er neges gwach yn digwydd oherwydd os yr un yn edrych ar y cod ar gyfer y dosbarth, mae'r er rhwychiad o'r enw gofod yn y rhwych anghywir, ac os mae'n dechrau gyda'r er fach lythyren, felly un yn y cod ar gyfer y datganiad ar gyfer yr enw gofod, Mae angen i ni sicrhau mae'r y gyntaf lythren o'r enw o'r magnator yn brif lythren, felly rydyn ni'n gallu gwneud y ffysiant i'w ec gyntaf i wneud hyn. Ond ar gyfer yr enw'r o'r magnator imion yn y llwybr i'r cod tadiad. Mae angen rhaid ar gyfer hyn i fod yn yr fach lythrennau i gyd, felly rydyn nhw'n gallu defnyddio'r ffythiant STR i is fel hyn. Nesaf mae angen inni i algreu'r ffeil ac felly ar gyfer hyn mae angen inni i'w dileu fel hyn. Ac nawr mae angen inni i algreu yr ffeil trwy redeg yr gorchymyn cyfansoddwr ar gyfer y cyflwr fel hyn. Nawr, os ydyn yn rhestru y cymwysiad o llygell, a dyma'r y ffael, a dyma'r yr

Neu hyn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn marcio unwaith eto i'r pregell enghreifftiau, ac nawr, os ydyn nhw'n yn alfredig y uh, serch profoliad, dyma ni. Mae'r yr is-becyn neu is-llyfrgell i gymwysio y tregdadau ac y nawr yn gweithio yn llwyddiannus. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn ddigon hir, felly allwn mynd i barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach. a hwyl.